बाप रे बाप आइ जे छै ने बैठू बैठू बैठू नीक बात सोचलिए नीक बात एतऽ चाय बनबै लए कहि देलकै तऽ चकिया छै कते जोर से की भेलै कहू ने हम तऽ खराब कए देलकै अहाँके हम ई कहै छी जे नवरात्रि तऽ शुरू छै हाँ। आ नवरात्रिमे जे छै से पंडीजीके खुएबै पंडीजीके खुएबै तऽ एतऽ करत करत हमरा जे होइ छै से हम बुझै छी आब पंडीजी के खुएबै नवरात्रि छियै पंडीजी के नहि खुएबै यौ केना नहि जाइ छी आब अहाँ कल से पा- एक लोटा पानि भर छै तऽ लागै छै जेना गिर गेलियै ओते आ कहै छै पंडीजी के खुआबै नवरात्रि में तऽ हमर तऽ आधा जान निकलि गेल करैत करैत हे यौ पंडीजी के खुएबै ने एहि नवरात्रि मे तऽ बहुत सुन्दर हेतै हमरा ह- बुते नहि है पंडीजी के खुआल पंडित जी के हम खुएबै तऽ खुएबै हमे कहै छी नहि खुआएब तऽ नहि खुआएब नहि खुएबै एहिना जगह जमीन भेलैया दान पुण्य करनाइ से घटै नहि छै नवरात्रि में खुआ बुझौ हमे नहि खुआएब हेरे बाबू बारे हँ ई नवरात्रि में पंडित जी के नहि खुएबै खेबै तऽ

हमरा नहि हैत खुआएल नहि खुआल है अच्छा ना आवा ना चढ़ै छै महिला आँखि लाल तलवा में पियर की की रही केलकै अखनी देखली तू चलि एली तऽ कनि पल नीचा केलकै आँखि लाल पियर करे लागे हमरा खाइ देब तऽ तू चलि एली जे रे नीक टाइम पर ही। महिला सब दिमाग कते छै ओकरा कनी नीक से कहबा तब ने बुझता की कहबै नीक से रे पंडित जी के केना के खुएबै देखी ओकरा कोन हिसाब से बतेबही कि पंडित जी के दल भए जाए

हम तऽ कहै रहियै नहि खुएबै नहि खुएबै कहीँ हमरा जीप आबि कऽ दुर्गा महारानी तऽ नहि बैठ गेलै जे हम अपना घरवला कहि देलियै हौ खुएबै oh, ई तऽ समझेमे नहि आबै छै हमरा की करियै आब कोना हेतै पंडियोजीके उदल दै चलि गेलै आ हमरा तऽ किछु ने किछु सोचय पड़तै आबय दियौ देखबै छी हमहूँ ताबे लगबै छी अपन दिमाग

केहन लच लच करैत रहे सब मरचाई के खुआ ललक ये केहन जजमान टटेला जजमान से तो हम लेलो रहे ओ तो देबो न करे रहे कहलिए यो जजमान दियो एकटा मरचाई के पोर हम लगाएब आ से हम लगैलो रहे देखियो केहन लच लच करे रहे तकरा ई बकरी वाली सब के करती दया ने जे खोल देलक हमरा अथी मरचा बाड़ी में देखो भिंडी के तरफ पूरा भिंडी खा गेलक हे भिंडी के एते खा गेलक मतलब सुखाइए गेल उम्र सारी की करब हमरा कुछ समझ नहीं आबैया

ओ कलकै ये नवरात्रि हाँ तऽ आइ सोचलियै जे पंडीजीके दल दऽ आबै छियै तऽ पंडीजी नवरात्रिमे दल कने स्वीकार करियौ अरे बाप रे बाप दल तल वाला भांज दल दल तल वाला हाँ हाँ दल वाला भाँज छै व्यवस्था की सब रखने छियै व्यवस्था देखियौ नवरात्रिमे तऽ आब फले फलहार चलै छै ओना आइ काल्हि बेसी खाइते नहि छियै अच्छा अच्छा समझलियै ने हाँ अहाँ के हम बता दै छी अच्छा तऽ दस किलो हँ चूड़ा लए लेबै ठीक छै दस गो। दस किलो चूड़ा लए लेबै हँ आ पाँच किलो ओना चीनी चाहे दुइए किलो चीनी लए लेब अच्छा कहियौ बुझलियै दुइए किलो चीनी लेब आ दही जे छै ने बड़का डिब्बा नहि आबैए हँ आबै छै दस पन्द्रह जे भए जाए हँ बुझलियै? बेसी नहि लायब अच्छा जे दस पंद्रह भए जाए किलो ओ लए लेबै आ तिलकोर जानै छियै ने हँ पड़ौर नहीं दे जेती हँ हँ हँ हँ अहाँके टाटे पर हैत अच्छा पूरा लटकले रहै छै हँ हँ बुझलियै ओकर अहाँ छै ने छोटके लैत रहत छोटके लैतमे अहाँके ओकर तरकारी कए देबै देखियौ हम बेसी खाइ नहि छियै आज ओहि लाइध में बनबे पड़ते अहाँ ला ओ अहाँके तिलकर ओते सब्जी बना देबै ने आ बेसी खाइते नहि छी बुझलियै बाप रे। अहाँके ओहिना कहि देलहुँ तब ओ पंडित जी की पंडित जी के जड़ छिए देखे ले जे सुटासन के खेते एक मोटा केना दस किलो चूड़ा दस किलो दही पंद्रह किलो आ तीन किलो चीनी कोनो कुछो बात छै जे नहि नहि नहि नहि बाप कोई बात नहि अहाँ अच्छा ठीक छै अहाँ एबै कखन

अच्छा सारे हाँ हाँ मगर बीच में एबै हम हाँ बीच में जाब हाँ बगल तगल नहीं है व्यवस्था राखब देखो हम बेसी खाइते नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं खाइ छी देह अहाँ के नहीं है खाय वाला दस एक किलो किलो देखियो ना बकरी के बाली सब हाँ, जाय छी तब हम हाँ। ठीक है चाह जाओ जाओ जाओ जाओ बाप रे बाप देखै ले जे सुटा खाइ छी एक मोटा हो बाबू अरे बाप रे बाप दही चूड़ा वाला तो दलो चली आलिया आब छोड़ू ई मार चारि तरफे दंगा गेलै तऽ कोनो बात नहि छै दहियो चूड़ा से सुतरत चलै छी नवरात्रिमे तऽ बड्ड पकड़ैया दस दिन लगातार चलैया जाइ छी हम इएह मुसल बाबाके पूजै छियै पंडीजी आबिते हेतै एहन रचना रचबै जे पंडीजी दोबारा घुरिके नहि हेतै हमरा कतऽ खाइ लए कहियो ये खोल बाबा तू ही आप देखिए ओकरा पंडित जी के कुछो दही चूड़ा बड़ा हमरा प्यार यो आ रही रही के करैया पेट में मचार यो आ दही चूड़ा चीनी अचार यो हमरा बड़ निक लगैया

की बात छियै बतेबै तब ने यौ अहाँ जब पूछै छी तऽ हमहूँ बताइए दै छी रुकू हँ की कहब हमर घर वाला जे छै ने हँ, हँ। पंडित जी आर के दल दए दै छै बाबाजी आर के आ बस आबै छै ने तऽ इएह मुसल बाबा के लए के जे छै ने अगिला दुनू दाँते तोड़ि दै छै यौ अरे तोरे के नहि था ताहि लए के कोई पंडित जी आर नहि आबै छै हमरा कतऽ खाय ले उएह टेंशन है रे अहाँके लिए सोचे रहियै यौ ई कोन विध छियै यौ खिया पिया के दुनू अगिला दांत तोड़ देते यो अहाँ के दुनू अगिला दांत तोड़ दे त कहू त नीक लागत देखे में सकल ओ बा ई त बहुत समस्या में पड़ गेलो हमें ठीके छै पंडित जी आबू त बैठे हम बिस्तर नहीं नहीं नहीं कोनो बात नहीं छे हम देखे छी से ने ओने अहाँ कोनो बात नहीं छे हम अखनी नहीं खाब पियब आ जजमान कहते तभी हम खेबे अरे बाप रे बाप

अयो बा- जान बचे तऽ बहुते दही चूड़ा खायब की भेल से को- कुछो नहि भेलै आब कनि फोन तोन आबै रहै पने मोबाइलो पने ने घसिया गेलै आ बहुत काम छै हमरा हम हे चलै छी। अपन गल पुर लिया ना तब चल जाओ ना बैठू ना नहि नहि खायब हे, गोर लागै छै हम नहि खायब भेल कि यहाँ के बैठू नहीं हो आ- आ- की बताब अखनी कुछ कहि नहि सकै छी हमरा बहुत समस्या भए गेलै जाइ छी कते छै फोनो लगबै हेलो कते छौ हाँ तोरी कोन पंडित जाके दल दए दिल है तो रुकबे ने कर जा हम जाए हमरा दोसर जगह देने छै हे पंडित जी रुकू रुकू भैया आबि गेल रुकू रुकू जल्दी आओ जल्दी आओ

करजिन वाली हाँ की भेले अते आबू नहीं जाऊ ए रे पंडित ले कोने गेले रे भागला नहीं देखला तोरा फोन कइले कोना चल जाय तास तास खेले से की करेला जे भाग की भेले पंडित जी के जे भाग गेला हमरा की कोन पंडित छोरा की भेज फाइन लाई छ अहाँ नहीं बुझे छियै ए की भेले हां रे बुझा यार अगना में हमर बुढ़वा दल के एगो है मुसल हाँ। ओहे ले पंडित जी कछ दे दियो हम केना दे देती ए मुंह साले ले अहाँ के हम फेर कर दिन चले देखिए